Bir zamanda bar eken, bir zamanda yoq eken. Bir köyde Saladin qartbaba ve Nazife qartana yaşay eken. Olarnıñ balaları da, torunları da olmağan. Künlerin birinde qartbaba qartanağa tügerek pişirmege rica etken. Qartana, öglügini taqıp, yeñlerini köterip, qamır basqan. Tögerek, qırmızı yanaqlı ve dülber olğan. Qartananen qartbaba da tögerek olar içün torun yerine olur dep tüşüngenler. Amma tögerekniñ evde oturıp pencerege baqmaqtan canı sıqılğan. O, pencere çetinden skemlege, skemleden yolğa tığırlanıp tüşken ve dağğa yol alğan. Dağda tögerekniñ qarşısına tavşan çıqqan. Tögerek, tögerek, sen qayda ketesiñ? degen. Men Zalâdin qarıpabam ve Nazife qartanamdan qaçıp kettim. Dağda kezmege isteyim. Mennen beraber kezmege isteysiñmi? dep cevap bergen tögerek. Tavşan quvanıp, İsteyim! Tögerek ve tavşan birlikte yoluna devam etkenler. Tögerek ve tavşan dağnıñ içine kirgende, qarşılarına qaşqır çıqqan. Tögerek, tögerek, siz tavşannen qayda ketesiz? Biz dağnı kezemiz. Men Salâdin qartbabam ve Nazife qartanamdan qaçıp kettim. Dep cevap bergen tögerek. Ya qart baba, qartananıñ qayda yaşağanını bilesiñmi? sorağan qaşqır. Tögerek tüşüncelerge dalıp, Yoq, men adresiñizni bilmeyim. Ya evge nasıl qaytacaqsıñ? Kel, men siznen keteyim de, beraber dağ qoruyıcısı Ayuvnı taparmız. Belkim o, qartana qartbabanıñ adresini biledir, dep devam etken qaşqır. Tögerek qasevetke dalıp, qaşqır ve tavşannıñ artından yuvarlanıp ketken. Dağnıñ içinde qaşqır, tavşan ve tögerek ayuvnen qarşılaşqanlar. Ayuv, Tögerek, böyle keç vaqıtta dağda bir özüñ ne yapasıñ? Qartbabañnen qartanañ qaydalar? Tögerek daa da pek kederlenip, men Salâdin qartbabam ve Nazife qartanamdan dağğa kezmek içün çıqıp kettim. Amma adresimıznı de, evge nasıl qaytacağımnı da bilmeyim, dep ayuvğa cevap bergen. Ya siz tögerekniñ qartbaba-qartanasınıñ adresini bilesiñizmi? dep tavşan ve qaşqır ayuvdan sorağanlar. Yoq, men bilmeyim, amma ormanımıznıñ başı Tilki, Bilmek kerek, keliñiz, sizni oña ozğarayım, dep cevap berdi ayuv. Ayuv, qaşqır, tavşan ve tögerek ormannıñ başı tilkige kelip yetkende, kökte ay parıldamağa başlağan edi. Ne oldı? Tögerek bu saatte ne içün evde degil de, dağda yüre? dep biri-biri artınan sualler bermege başladı tilki. Men Salâdin qarbabam ve Nazife qartanamdan çıqıp kettim. Adreslerini ise hatırlamayım. Vay, endi men nasıl etip evge qaytacam? ağlamağa başladı tögerek. Tögerek, ağlama, men seni evge alıp keterim. Men qartbabañ ve qartanañ yaşağan yerini bilem, dedi tilki. Tilki, ayuv, qaşqır, tavşan ve tögerek Tağdan çıqıp qartlarınıñ evi yanına kelgende, olarnı skemle üstünde oturıp ağlağanlarını kördiler. Ah, bizim tögerek torunçığımız, qaydalarda ekensiñ? Biz saña adresimizni de ögretip yetiştirmedik. Belkim yoluñı coyıp evimizni tapıp olamaydırsiñ? Men mındam, sevgili Saledin qartbabam ve Nazife qartanam, men mındam! dem quvançnen qartlarğa seslengen tögerek. Qartlar pek sevingen ve tögerekni evge ketirgen ayvanlarğa minedarlığını bildirgenler. Episi beraber bahtlı ömürlerini devam etkenler, tögerek ise ev adresini ezberlep, Daima qartbaba qartanasını diñlegen. Ya sen ev adresiñni bilesiñmi? Mıtlaqa onı ana-babalarıñdan sorap, ezberle. Eger sen coyulğan olsañ, büyüklerden yardım sora. Er vaqıt ana-babañnı diñle ve daima telükesizlikte olursıñ.